Size bir awtomobil tanyşdyrjak. Ynha, Hongqi-niň HS bäş diýen modeli. Şu wagtky gören modellerimiň arasynda Jilimanjara iň ýakynrak bolany, ýöne ondan aslynda pes klasda, bahasy gowy, hilem gowy. Häzir size hem hilini, hemem içindäki zatlary bilen tanyşdyraýyn. Ondan soň siz maňa aýdyň, şul awtoulagy Türkmenistana getireýinmi ýa-da getirmäýinmi? Geliň onda. Size bu awtomobiliň benzinli awtomobildigini aýdýan. Ikilik turbo dwigiçeli bar. Sekiz stupençdi, sekiz basançakly korobkasy bar. Munuň korobkasam Eizin kompaniýadan. RX-däki ullanylýan. Korobka bolup durýar. Tapawutlaryndan biri, şu gyzyl liniýany görýäňizmi? Şu gyzyl liniýa esasy. Bularyňky gyzyl nyşannik gidýär, firmanyň ady. Gyzyl nyşannik gidýän üçin, şoň üçin şu gyzyl ýokardäki nyşanam görýäňiz we hemme awtomobilinde Türkmenistanyň içinde ýakyndan tanap bilersiňiz. Eger-de Şuň ýaly gyzyl çyzy görseňiz. Indi içini salony görkezeýin size. Geliň. Dostlar, awtoulagyň içinde özümi, oturyşymy şu wagt görýän welin, ýaman ýumşak, oturgyjy ýumşak ekeni. Oturgyjy ýumşak, rahatlygy ýokaryk galdyraýyn hany. Galdyrýan. Düzülgi öýdýän ýene yzyna aşak gidýär. Berkligini barlap göreýin diýsem, hiç ýeri hiç ýelek ses çykaranok. Berkligi gaty sagdynja dur. Ýokarsy koža bilen çekilen, koža bilen berk, gowy edip çekilipdir. Bir oýnaýan, tykyrdaýan, şakyrdaýan ýeri ýok. Ýöne reňki ak ekeni. Türkmenistanda ak reňki alsaň halanoklar. Owadan görýärler, ýöne hapalanýar, kirlenýär diýýärler. Şonuň üçin Türkmenistana bilemok haýsy reňki alsak gowy bolar. Siz pikiriňizi aýtsaňyz. Indi hemme şu aralyklarda gijeleýin owadan bolar ýaly dürli reňklere öwrüp bilýäňiz. Menýusyny häzir görsem, Bu hytaýça meni muny orsça öwürmeli bolar. Menýusyny görsem şu taýdan gözläp tapmalylar munda. Entek men doly bilemak. Nämäň nämedigini awtoparkowkasy bar ekeni öz geçip durýar. Ekrany iki däl näni bir. Siz nägilek görýäňiz? Iki ekran däl näni bir ekran bolmaklygyny biz üçin oňaýly we gowy bolarmyka? Başga-da pikirleriňizi şu barada almak isleýän oturgyçda näme mümkinçilikler bar göreli. Hä, rol gyzdyrýar, oturgyjy gyzdyrýar, sowadýar, a yzdaky oturgyçlary gyzýar, öňdäki oturgyçda gyzdyrýan bar, wentilýatora ýöne näme ýok, massaž ýok. Massažsyz adamlarymyz kösenermikä? Şolam bir pikir edip görmeli. Awtoulagy barada şeýle pikirim-ä. Gowy bahasam amatly bolar diýýän. Indi manjarany almaga pulum ýetenak diýýänler üçin bir ýerine gowy maşyn gözläp ýörün. Berkligi, korobkasy, dwigiçeli hemme zady gowy bolup biljek awtoulaglardan men-ä şuny saýlap otyryn. Siz nähilek görýän bolsaňyz hökmän maňa pikiriňizi hem aýdyň. Bolýa görüşeris onda. Bu ýöne Jili Atlasdan zatdan-a gaty derejesi gowy awtoulag bolup görüp otyryn. Sagdynlygyny, özüniň agraslygyny sürüp görerin, şonda oňam netijesini size hökmän aýdaryn. Hany onda yzky sidenýany göreli. Yzky sideniýäni görsek, ynha, oturan ýagdaýymda öňdäki adam bilen sele bir garyş ýälek ýigrimi, ýigrimi, ýigrimi iki santimetr ýälek tapawut bar. Oturmak rahat, üç adam yzyna gowy sygýar. Bir kemi bar ýöne şu maşynyň, bagažy kiçi bolýan ekeni. Bagažynyň kiçiligini sebäbi manjaranyň, Gyz bölümi uzyn gidýä muňki kesilip gidýä bir opel bar depilen diýipler şo depilene meňzeş edi şo ýerini halamadym ýöne awtoulagyň ýasalyşy kožaň hili we materiallaryň hili hakykatdan bir dereje ýokary bir dereje ýokary. Men size kepil geçip bilýän. Indi ýöne pikir edip otyryn, şul awtoulagy Türkmenistana alyp baraýynmy? Siz nägilek görýäňiz?
Sen bir ýyl garaşaryna maşyn soradyňmy? Bir ýyl däl, ýigrimi dört aýa çenli garaşyk şertinem döredip bolýar. Geçirme şu akkaunty podpisast et, laýk bas, repost etmem ýatdan çykarma. Sinbad Stoýankamyz nesip edenden on iki aýdan ýigrimi dört aýa çenli Ähli maşynlarymyzy garaşyk şertinde döredip bolýar. Görkezişdir, mysal üçin-de, ýigrimi birinji ýylyň iýesi, IK bäş, öküz, öküz kelle gerekmi, on sekiz kemir gerekmi, ýa Haýlandyr gerekmi, nähilek görnüşde maşyn gerek bolsa bolandyr, ýigrimi dört aýa çenli garaşyk şertini döredip berip bolýandyr. Galyberse-de habarlaşmak üçin telefon belgilemimiz profillerde durandyr. Ýerleşýän ýerimiz diýýänsiňiz? Ýerleşýän ýerimiz Sakarçäge ýoluň ugrunda. Arkaýyn habarlaşyň oglanlar, laýk basyp repost etmegimi ýatdan çykarmaň.
Salam dostlar, üç ýarym öküz kelle, gapgara S-Class, zawoskoý kožada durandyr. Motor korobka mesele ýok. Daşda daşy taýyn polny geçilen, brom diskaly, peç konsener işleýär. Iki müň iki dud kemirsi, üç tük motor. Bu da polny taýyn peç kondisioner işleýär. Gara öküz kelläň bahasy sekiz ýüz ýetmiş bäş milliona dur. Üstünde ylalaşyk bar. Dud kemiri ýedi ýüz ýetmiş bäş million. Bu da ylalaşyk üstünde bar. Motor korobkasy we peç kondisioner işleýär. Pathfinder iki müň birinki. Uçar, motor, tirler, rul kondisionerçiligine seretmeli, biraz seretmeli işler bar. Dört ýüz ýigrimi bäş üstünde ylalaşyk bar. Kime gyzykly bolsa, habarlaşyp bilýäňiz. Mary welaýaty Baýramaly şäherinde ýerleşýär. Ýerleşýän ýerimiz.